Sowal-jogap.
O nämedir? Şo bolmasa gülki ýok. Şahyr bolsaň, jogap tapmak borjuňdyr. O nämedir?

Ynsanlaryň belendi, belentligi, wah, gijiräk bilindi, o nämedir, bir söz bilen bulandy, şahyr bolsaň, jogap tapmak borjuňdyr. Ol enedir. Ynsanlaryň belendi, belentligi ölenden soň bilindi, ol ýürekdir, bir söz bilen bulandy, Başarşymça jogap bermek borjumdyr.
O nämedir? Ömür baky ölme ýok. O nämedir? Hemmesini bilme ýok. O nämedir? Dili barda kelle ýok. Şahyr bolsaň, jogap tapmak borjuňdyr. Ol abraýdyr. Ömür baky ölme ýok. Ol ylymdyr. Hemmesini bilme ýok. Ol serhoşdyr, dili barda kelle ýok. Başarşymça jogap bermek borjumdyr.
Ol kim bolar? Arzuw bilen ýetiler. Bir aý geçip geçmän demiň tutular. O nämedir? Bir söz aýtsaň gutular, şahyr bolsaň, jogap tapmak borjuňdyr. Ol gelindir, arzuw bilen ýetiler. Käte bir aý geçmän demiň tutular. Ol göwündir, hoş söz aýtsaň gutular, başarşymça jogap bermek borjumdyr.
Ol kim bolar? Seň mähriňden emen zat. Soň tomzak dek emenini gömen zat. O nämedir? Dünýede iň ýaman zat. Şahyr bolsaň, jogap tapmak borjuňdyr. Şägirt bardyr, seň mähriňden emen zat. Soň tomzak dek emenini gömen zat. Ol töhmetdir. Dünýäde iň ýaman zat saýgarşymça jogap bermek borjumdyr.
Ol ne haýwan? Adam kimin üşükli. Ol ne ynsan? Her gün täze eşikli. Içi bedroýdyr, daşy gelşikli şahyr bolsaň, jogap tapmak borjuňdyr.
Bedewatdyr, adam kimin üşükli. Býurokratdyr her gün täze eşikli, Içi bedroýdyr daşy gelşikli, Synlaýşymça jogap bermek borjumdyr.
Ol kim? Ne-hä ataň, ne ejäň ogly. Ygtyýary başga birine bagly. Ol kimiň ogluka ýa kimiň guly? Şahyr bolsaň, jogap tapmak borjuňdyr. Biweşler ne ataň, ne ejäň ogly. Ähli erki saçlak birine bagly. Hem-ä şonuň ogly.

Ol gölüpdir. Içi doly garaňky. Käte daşyna-da çykar reňki. Ol gyzyňdyr. Hem özgäňki, hem seňki. Oýlanyşyňça jogap tapmak borjuňdyr.
Ol kim bolar? Özi bar-da, ady ýok. Ýöne weli Sylap goýan zady ýok. Ol kim bolar, tüssesi bar, ody ýok. Şahyr bolsaň, jogap tapmak borjuňdyr. Anonimçiň özi barda ady ýok. Ýöne oly sylap goýjak zady ýok. Kör zehiniň tüssesi kän, ody ýok, seljerişimçe jogap bermek borjumdyr. Ol ne myhman, gonup geçer bir gezek. Onsoň gelmez, çagyrsaň-da müň gezek. Kim ol däli? Oňa diňe sen gerek. Şahyr bolsaň, jogap tapmak borjuňdyr. Ol ömürdir, gonup geçer bir gezek, Onsoň gelmez çagyrsaň-da müň gezek. Ol aşykdyr, oňa diňe sen gerek, Aňlaýşymça jogap bermek borjuňdyr.
O näme, gyz üçin iň gerekli zat. O näme? Dünýäde iň görnükli zat. O nedir? Gözleri garaäýnekli zat. Şahyr bolsaň, jogap tapmak borjuňdyr.
Ol uýat. Gyz üçin iň gerekli zat. Ol edep. Dünýäde iň görmekli zat. Ol Allow. Gözleri garaäýnekli zat. Oňa şunça jogap bermek borjumdyr. Ol kimdir? Dünýäde iň bagtly oglan. Ol kimdir? Dünýäde iň betbagt dogan. Ol kimdir? Her säher gül bolup doglan şahyr bolsaň, jogap tapmak borjuňdyr.
Gyz uýaly oglan, iň bagtly oglan. Uýa sansyz bolsa, betbagtdyr dogan. Tämiz gyz her säher gül bolup doglar, düşünişimçe jogap bermek borjumdyr. Ol näme?
Taňryň hem dilinde sena. O näme kast etseň ýumrular dünýä. O ne iş, dünýäde iň elhenç günä. Aşyk bolsaň, jogap tapmak borjuňdyr. Ol söýgi, Taňryňam dilinde sena. Söýýäne kast etseň. Ýumrular dünýä. Söýgä böwet bolmak, iň elhenç günä. Öwrenişimçe jogap bermek borjumdyr. Bir gyzyň yşkynda örtenip oda. Söýeniňiz çynmy, ýalanmy ýa-da. Şoňa meňzeş gyz duşdumy dünýäde? Şahyr bolsaň. Jogap bermek borjuňdyr.
Murgapda duşupdym gara gözüne, Lebapda duşupdym güler ýüzüne, Şabatda sataşdym şirin sözüne, Kaspide sataşdym täsin näzine, Paýtagtda sataşdym körpe gyzyna, Emma bir göwrede tutuş özüne Sataşmanym habar bermek borjumdyr. Iň soňky haýyşym etseňiz gaýrat. Erbet zat köpmükä ýa-da ýagşy zat? Şu sowaly çözmek düşenok aňsat, şahyr bolsaň jogap tapmak borjuňdyr. Sowal sizden bolsun, bizdenem gaýrat köpdi. Köpdür erbet zatdan ýagşy zat, Ýogsa dünýe bir çak bolardy berbat, Ynanşymça jogap bermek borjumdyr. Şahyrym, bereýin ýene bir sowal, Dünýäde kim köpkä, erkekmi, aýal? Şonam aýtsaň, başga sowal berjek däl, Şahyr bolsaň, Jogap tapmak borjuňdyr. Bir dana diýipdir. Aýal-a, aýal. Aýalyň gepine gidýänem aýal. Emma men o sözi gaýtalajak däl. Täzeçeräk jogap tapmak borjumdyr. Il-güne ýaýrapdyr şeýle bir gürrüň, Kä ärden aýallar merdiräk bu gün.